Вон там, короче, яңа ел белән дип язып куйганнар. Здесь, конечно, не видать. Прикольно.
Кеше өчен яши торган кеше бу. Ә ул кайсы авылдан? Шушы авылдан? Мин шушы авылда бергә үстек. Тахир исемле егет бу. Тахир исемле абыймы? Әйе.
Шунда кайдан кайтып Шишмәләр. Эх, аны өстен төшерергә ие. Ә, ни шишмәләр ясаган нидә.
Күренә бугай. Яңа ел белән. Ә, минем инде исәнмесез дим дә, ә, бу инде күптәнге мечта иде. Ә, допустим, ә, юл кешеләренә нинди дә э, менә юлдан узучыларга нинди дә доброта эшләргә э, микән уйладым да э, яңа елга яңа ел яңа елга алдыннан яңа ел белән дип язып куйым әле мәйтәм ничегрәк кеше предпринимать итәр микән дип и аннан соң язып та бетердем уже автомобильләрдән узучылар сигнал биреп китә башлады рәхмәт рәхмәт сезгә значит аларның күңелләренә Барып җитте була инде бу. Ә, Мин аның өчен бик шат, конечно. Ә, э, Юлда йөрүчеләр э, беренчедән үзләре шатланып өйләренә кайтып китәләр, ә, семьяларын тәбриклиләр, оныткан булсалар. Менә шундыйрак. Менә инде.
Үзегез белән дә таныштырып китсәгез. Ә, Мин үзем пенсионер инде, э, я- ялга чыктым, шушы авылда туып үстем, 40 ел э, Азнакайда яшим, э, Азнакайдан киләм менә. М, Шушында м, юлда сораучылар да булды, нишләп абый монда Көн дә килгәнче безгә дорожный участокка эшкә керә әле дип әйтүчеләр дә булды. Мин әйтәм, юк, менә әйтәм, ничек тә булса кешеләргә игезгелек эшләсәм, минем күңелем шуңа ни инде, риза.
Исемегез? Исем Зарипов Таһир булам.
Шушы иске авылда яшәдегез? Юк, Вәрәш башында. Ә, Вәрәш башы, Вәрәш башында.
Тудым, әйе. Ә, тудыгыз да монда кире кайттыгыз, әйме? Монда кире, әйе, пенсиягә чыккач инде кире кайттым монда.
Бу уй каян килдегез менә яңа ел дип шушында язырга, әле анда чыршы да ясалган бугай. Әйе, әйе.
Бу инде Бер-ике ел шулай юлны карап киттем дә, җәй көне бигрәк тә ул матур, монда су буйлары, каеннар үсә. Аннан соң уйладым, әйтәм, кеше күңеленә үтеп керерлек берәр нәрсә ясый алырмын микән дип. Менә шушыны уйладым һәм ясадым, тормышка ашырдым. Менә монда инде Дед Мороз да ясарга уйладым. Ну, боздан мин бер үзем генә куркынычмы?
Җигеп чыга алмыйм.
Юк, шияләм мин. Э, мин үзем э, художник булып эшләдем. Боздан да әйберләр ясый алам. Ну, бер кеше генә Ни дип булмый. Менә Әле монда да Әй. шактый зур ай-яй, менә биш, Аны. биш мәртәбә уже э, убирать иттем. Кайбер кеше чистартып та торырга кирәк әйе, бит. әйте- әйтә инде, нишләп э, көчең күпмени ди.
Кая мине дә- куярга белмисең моны Ай. кешеңне дип. Юк, әйе, менә өйдә тик ятканчы э, ничек булса да шушында беренчедән сәламәтлеккә әйбәт, икенчедән э, юлда йөрүчеләргә Э, минем язган э, э, язуларым барып җитә күңелләренә.
Шул. Рәхмәт бик зур сезгә.